2017 ra 1978 ndopakanetsa yanzi operation repulse yanga yakabata maprovinces aiti gaza manyika netete uko ndokwatachakachaya ikoko isu tatiri mukati umu mumberengwa umu ndomatati ndine makomburedzi angu aiti inini leopot akawira sango ramasheu jason moyo inesteres nachaji office ndomakomburedzi anga aripo ivavo vanguva iyoyo tega takatoashungurudza pane ndine waenzi tombido base tombido base moto mategara takasvika kuti ndomaenge mine mabhuni mo ndomategara tichishungurudza vavengi momo tikasvika mo totanga kuridza totanga kudziridza saka from there tataa kutsvagwa nemabhuni ino kutsvaga vanhu vaiziva nemazita kuti tikutsvaga nhingi nanhingi saka ita takufamba nemaoko raborita sedu taigara takamaudza ana chimuguro tichigara takaudza kuti imi mukangonzwa anything any movement or munogara matoya mukembi motiudza kuti zvakamira so isu togara tagadzirisa chi zvinhu zvedu tobva tazviita in good order zvikati its fine saka on this day hapana aimboexpecta that thing taangonzwa ndaangonzwa kasound yairira kure kuti ndikati amene kuti chii pfungwa mangu ndaangoti amaybe chitima chirikufamba kuenda kutriangle hana kuziva kuti chii chikopoko pasina one minute 15 seconds mudenga mama atozara chikopokoko vachitanga kuchidonhedza chi mabhomba tiripo pazikati vachikanda vachizoregedzera patatanga kuti panapa paikwakomana katisimudze zvombo zvedu titsvage totange kugurisana newaingi nekotakatora zvombo zvedu zvatati nazvo mwene mumwe achienda kuti akarwa besanwa ipapo mumwe achienda kumwe achienda kuchinotsvaga mekuwanda ndopandakatora rpg two yangu yanga iripo ndipandaisimudza pandamhanya pandaenda kuseve chimwe chimutiso pandasvikaiko pandanoiloda pandaregedzera pandanorova chimwe chikokopokopo bheo tiri kumashure kuti pachati zee pachanoti pasi wachibva wandiona kuti uye ndiarapo wanga wari kudenga wachibva watanga kutanga kufaya ndiri muroporo dzavo dzisinanga pandandiri ndichibva ndatanga kumhanya ndichitiza ndobva ndakuruka kuruka ndibva ndinopinda mune chimwe chigoro ngaswemo bva ndanofukunura imomo ndandakachengeta mota 82 ndobva ndaivhura ndobva ndakasimudza musoro saka pane chimudhuri zvanga wakagadzira zvakatanga zvepagreat zimbabwe akakasazvimaburitsa nyaya yainge iri ground force yavo iyo saka vaisvika imomo pavanogadzika pfuti dzavo mumabura anenge ariko mhoroporo dzichibuda neipabavo saka yacho kanyanga ukada kutraya kuingira nedzeridzi vaisakwanisa kunanga dzaiswa dzichiroera imomo mainyasoda chiirirana ndasvikira manje

but achamu denga chakutino aida kuti rindisa kemi pana chanza kupukunyuka muchikopo komai pandajamba chiri mudenga imomo andaimewo vheti pandakasvitsvika kubva muchikopo kopo cheje ndiri pandasvika pana anorwera ndira pamatongo ndakatyoka tyoka maoko ese sara izvi rakadimuka napa ndasana pisi rimwe richienda uku rimwe chienda kumakumbo akachikoka ese mabudi andakaita muchikopo kope mumwe

Totouya then mamwe wacho ndasozvichiita kusocial media for example riye video repastate house rena the third video that i did riya riya ifoto rakacirculate vanhu vachikuda kuti ah munhu akatumira apa chichakaitika chichakaitika so its something chandakafunga kuti ah, these people they need to know what happened and hapana kukwanisa kuexplaina kuti munhu ese anotya unotaura wakamira paye Misandoudzwa kuti state house haisi nyika kuti kumbotaura state house kombi saka ini ndakangoti hapati ah, ndikanyeba inini ndikati ndini ndandiri mukombi ndiudze vanhu zvavanoda kunzwa zvisina kuitika ndoe pamba pacho ndakubva crying every day, every day. Ndichichemera kwamuri judge. I'm fighting every day, every day. Ndichikumbira kwamuri judge.

nevanhu kuti this is what you're doing so kwandiri nini i wanted market ndoda kuzikamiko nenyaya yekuti ndiye kuti uri artist i'm a musician i'm a saxophonist saka ndaitsvaga kuti how can i can i go there ndione vose ine wangu zvinova zvakuitika izvezvi saka aitulu kuti matalents angu nini chii chimwe chandogona ndafunga kuti chikoro ini ndainakidza vaklasi

saka mheno ndianaka zvinga pasaida ndosi patanga kucheuka ipo watanga kuita mhero idaidza achiti mozi ndiwatunza kuno ndiwatunza kuno chidarikise ndiwatunza kuno mbuzi achi bvatora inini naaroni nemumwe mupristi anga aripo vatanzi endai mugomo remurero munonamata bvatasvika mugomo rero bvatasimudza maoko bvatanga kuimba song nyaya yekuti baba ndiyambutsei rwizi Baba ndiyambutsei rwizi, baba ndiyambutsei rwizi. Tichiimba song iyo yeah. Mozimba simudza simba yake mudenga kuti aiparwa pakati pegungwa gungwa rapatsanunga kudai kuvhurika kuti vanosvika kwataida kudarikira kuenda. Patanzi pindai pindai pindai tichimhanya mhesa chipatanga kupinda chipatanga kupinda paya pachipinda chifamba atanga kugroza tifunga takafamba distance inokwanisa kuita 350 kilometers ine depth of 1610 feet kudzika pasi masidom tichifamba mamine fish mamakareu mabrimu miramba mazitye chipa tayambuka tatatokurosa tawo farawo riparamba achitera nemasoja ake pane chepakati muzindo paakabva adzikisa tsimba yake bjana bjana aibva atanga kufushiwa wese ari pakati pako

haana kufara nazvo ndochokwadi vanhu vari kuratidza kusapota vanenge vachifambawo vanenge vachiratidza kuti haa they are supporting pane music kwachona kwatechida kuti vauye vari kuuya haa vari kusapota honestly vanhu vari kuda ndozvinoda vanhu vamuzic vangu izvo zvisina basa ndizvo zvavari kuda zvinoda vangoseka saka haa vanhu vari kusapota music ndiyo yaka yandaifanira chakatanga iyi comment music ndoya ndaka ndakapusha or music ndakapusha something zvinhu i can't really tell chii chakanyatsoitanga zvinhu zvazvingori mumunhu zvinongozvaka zviri mumunhu but chandakatanga kudiscover imusic chandakakwanisa kutanga kudiscover musician ndichikurova mainstruments idzokchechi nekudai but takuchikoro kuno tichitisikoektaizvikunoaaakudenthis tichigona vanhu taishanda navo saka but zvinhu zvine zviri munhu zvandokwanisa kutaura inini mhosva yangu yanga iri yeripi ndonyaya yakandipinza mutorongo e, tingangoti munhu ndakatadza kuirana naye pakutaura apa e, ndichibva ndaita zvandakaita naye ndobva ndakwanisa kuiya chibva anomhangara akanga aine mari yaaiti ndofanira kumupa but ndakakundikana ndakakwanisa kumupa hafu yemari yaaida achibva anomhangara kumapurisa kuti ndaita kumbunyikidzwa e, eh, ndopaakasvika mapurisa ndiripo pamba ndakatogara pasi pechimuti changu ndichitobva kunotora mombe ndobva wanditora kwakuenda neni patano ndichisvika kupolice kuya kuya ndakanoona mudzimai anga akagara pakachituru so zvikanzi ndiwe herawo zvikanzi ndiwo zvikanzi baba munoitwa wakori ndikati hongu zvikanzi nyaya yenyu muri kuiziva ndikati kwete zvikanzi nyaya yenyu ndeyerepi zvizhinji muchazotaura mukoti ndobva ndatonzi bvisai bhutsu bva ndabviswa bhutsu nebhandi ndabviswa zvese zvandandinazvo kwakutoiswa kuseri e, mangwana na quarter past ah, 16 minutes past 2 eh ndopakazosvika chimota chibva tatakurwa pataendeswa mukoti patasvika mukoti e, dare richibva rati izvo nyaya yangu iyi e, ndakadyiwa nedare ndanga ndisina mari yekukwanisa kubhadhara maloya nekudii saka ndakabva ndanzi ndofanira kunge ndapinzwa mukati eh, magistrate achibva ati ayo munhu ngaasungwe ndobva pandachajiwa eh, 27 years ndiri mutorongo pa 27 years ndakabvisirwa two dzekutumika one yekuti that was my first crime saka ndakabva ndasara ndine andakasara nawo makore iyayo ndichibva ndangoti tingangoti mujeri Haa ndasangana nezvakawanda life iri kunoku haisi life inonakidza ungotiwo kuna wangu wangu ari panze regedzai mabasa akaipa mukati munomu hamuiti e, eh, ndadzidza mujeri marariro atinoita hatina pekurara tinorara takarara nemativi zvatinoita kurara nedivi munhu wakarara nedivi kudai saka tese tinotirara nedivi torara takatarisa ku munhu ese anorara akatarisawo kudai saka anenge ari kwekupedzisira uko neanenge ari kwekupedzisira uko ndo anokukontrola yemarariro ari kwekupedzisira uko ndiye anodaidzira nyangwe dziri kumatiri manheru kuti ngatitendeukei mese mucheukirana pamwe chete modai ukasaririra nowana wapo pamusoro pewangu saka zvinhu zvekuti takudzidziswa kuwa unit kubatirana e, secondly pachikafu chikafu haa chikafu chatitiwana kunoku mavheji manongotora mavheji oiswa pachitebho apa waridzirwa pachitebho mvura yeboiliswa uko mvura yaboiliswa inongonokutirwa pamusoro pemavheji aya mumwe achitokera nebanga achitocheka vanhu vepamusoro kudai achitochekwa mavheji aya mvura iyo yanzi anenge atoibva motobvisa motoisirwa maplates sadza rinokwatiswa zvakanaka naka raakuda kunotaka kunokora pamva pamhaine nesaga rimwe chete resimende imomo kuti rinyatsokora e, toisa saga resimende raive ramusadza ndokutoti rinyatsodyiwa kuti nizotadya yacontributa comedy a lot and vanhu vasati vakutoziva vakawanda sinjatikuita muchana muchana ndiri one kuti ndikobva ndazvibuditsa akawanda kudai because vanhu vazhinji eh, machiuya kupeji ane zvaakuexpecta ndochokwadi munhu anokufollowa just because vakuda macomedy

saka ndopane shungu dzangu pamari apa for private sake handizotauri zvedu zviri deep but eh, yambotry haya tochinja vanasikini unotoona kuti aiwa munhu akuzamawo hazisiri pane video rekutanga rezvamunenga zvazvokuti hazvokuita ndochokwadi zvikutraya kuti tiite maadvesa titiwana waya

e, chimodho chimodho ichi chinonzi cho recipe yacho tichiitiswawo ndakachisvika unofanira kuratidzwa ratidzwa kuti unombochinja kuti hauri kuenda kugarden wanga kuda unobika saka unobika tinonzi two e, mukubika chingwa inonzi two kg dzeflower then ubva waisa ten dzeupfu ten kg dzeupfu e, chingwa ichi madyirwo acho haufaniri kudya zveku chiunoita zviya zvekudimbura kudai unogona kusara chinopfupfunyuka chose saka unopfupfunyurira mukanwa wakashama kudai chopfupfunyukira mukanwa wozobvu unenge wakawandisa kudarika flower saka ndongotiwo ndakamirira mamwe mainmates angu unoku haa hazvina kuti mirira mushe hazvisi kutomboita ba eh saka mino wanikwanisawo nenge wachikwanisa kutigirawo zvinhu ndiri kudawo zvinhu zvakaita semabhaketi netauro rekugezesa handisina sipo mapatapata ne magumbezi but magumbezi ari kunoko haaiti abvaruka hachaiti ba e, nezuro chaiche pana ndakatorara ndaka kuti ndakarava ndapinda mugumbezi rangu rakabvaruka saka kumusoro kwacho kuchimpendero chaiche ndopandakapinza musoro saka ndofuga nemuchinda ndofuga naye saka ndakahokwa netambo yaya muuro uyu achibva aita maoto kwakudhonza gumbeze kwaandidzipa ndirimo mugumbeze muyana saka mukudzipwawo ndakazama kumbotambisa makumbo but hapana akazvinzwa because vanhu vanenge vakaneta vazopinda gad ma 432 aida kutarisa vanhu kuti vari sei inda ndatofa mm, ndanonokewa ah, the next five years as long ndiri mupenyu

unotoona dzikwega kuti ha but ndirakusikopandai kuti unongogamuchiwa nechiro chese chawaita wakangokosora pavideo pavo vanhu vanotaira unonakidza baba 1873 ndopandakapromotwa from being a corporal to brigadier general ndiri kwarusapi kutsanza guru pa 3 infantry battalion asi naombokutora 4 years ndopakabva patanga second chimurenga ndiva ndanzi ndakufanira kudeploya from there to harare ndokukozi ndokwachachakakala ndovandatora nemakombure dzangu aiti inini kwame Simon Mazorodze, Leopold Akawira, Bank Street na Fourth tichibva tapinda muroad saka unovawo indo patakanga timbozorota tasvika pamacheka apo tichiuya kuno patasvika pamwe pamba so pambuya madhubi vachibva vatipa pekurara zvanza kumakombedzera rai tichirara paya paya tinoziva kuti mabhunuko anga atorowo muroad kuuya kuda kunosangana nesu pakati vaisada kuti tisvike kuharare because vaiziva kuti

Iwe unotanga kugadzirwa haa ndo first challenge yamusangana nayo saka nyaya kwakuzowa unique kuti chingwa chako ngeno chaichiita sei kuti chisiyane nechiripo chewako ichi chako uchaikaudza maslides here kana face yako ichakura weight handizo uchaita sei nechingwa chako saka ndo first challenge yamusangana nayo ndokusanga muchingwa iyoyo